اے او شہر وے جینکوں شہر خموش آہدن۔ اے جیڑھی سڑک ویندے پے اے ول ویسی سیں بیڑ دو ول اگاں آوسی دریا چناب۔ فرنٹ سیٹ تے تہاڈی بیگم جس ٹائم بیٹھی ہوئے نا۔ اے او سامنے ہوٹل ہے اتھاں اساں چاہ کئی دفعہ پیتے سے۔ اے سئیں حکیم صاحب ہن پیر فرحت عباس اے انہاں دا ڈیرہ تے انہاں جیڑھے کلینک وغیرہ کیتے جتھاں بندے سئیں کھڑن تھے۔

کہ ہنسی مذاق جب تک نہ ہووے نا ویلوگ دے وچ چس نی آندی تاں تہاکوں پتہ ہے یار تھوڑا جیہا احترام کرنا چاہیدا بندے کوں بس نکی نکی میں ویڈیو بنڑیسوں تھوڑی تھوڑی جیہڑے ویورز ہن ڈیکھن آلے انہاں کوں وی ویڈیو پہنچ ونجے اساں وی اپنڑے کونٹینٹ دے نال جڑے رہ ونجوں تاں سینے دوستو اج وی ماشاءاللہ ویندے پئے ہیں جلال پور کھاکی تہاکوں جلال پور کھاکی دا رونڈ لویندے ہیں اتھوں دا ماحول تہاکوں ڈکھیندے ہیں اج تہاکوں ٹوٹلی جلال پور کھاکی دا وزٹ کرواونڑ آلے ہیں۔

تے جول کے تواکوں نہ جلا پو کھا کے تے پورا وزٹ کروینا تواکوں بسم اللہ الرحمن الرحیم ملازم بھائی دی سی پراٹو ہی ٹائم سٹارٹ تھی چکی ہے تے ہن تواکوں کرواون والے ہیں وزٹ پورے جلال پو کھا کے جاتے دوستو سارے نال راسو ویسے پیارا شہر ہے جلال پو کھا کے نا بھائی جان ایویں نا سر ماشاءاللہ ماشاءاللہ سے اے او شہر وچ جے کو شہر خاموش آدن ان دیوار دے پیچھے ویسی قبرستان جلال پو کھا کے دا ایں جگہ تے سیں بہوں وڈی کھرا دے سیں جتھاں ٹرالیاں تھریشراں وغیرہ بنجا پین کل اے جڑی سڑک ویندے پے اے وال ویسی سیں بیڑ دو وال اگاں آفسی دریا چناب خیر اساں اڈے تا نہیں سے ویندے بہرحال تو اکوں ویو چیک کرو انہیں سیں جلا بو کھا کی دا بس ماشاءاللہ سیں بڑے پیارے ڈرائیوری میں یار ہیں ملازم بھائی صرف ایک شادی ضرورت ہے ہون بس تو اکوں

اے سئیں حکیم صاحب ہن پیر فرحت عباس اے انہاں دا ڈیرہ تے انہاں جڑے کلینک وغیرہ کیتے جتھاں بندے اے سئیں کھڑن تے انتظار اے کھڑن تے سئیں ماشاءاللہ اے انہاں دا اے سئیں دیکھ سکدے وے اندا ڈیرہ وغیرہ اور اتھا کلینک وغیرہ بھی ہے ماشاءاللہ اور بہوں وڈے ڈاکٹر ہیں سئیں

اے ویسے جگہ پو کھا کھیدا جڑے سیوری ڈسپوزیبل جڑا بندا پے گندا خوب جے کو اساں دے نا گندا خوب بندا پے اے اے ویسے اور گٹے نے ذرا گرین دی دکھاؤ ماشاءاللہ سی ہر پاسو تک گندم ہی گندم نظر آندے پی ہے او دور دور تک تک موسم بہار دا کیونکہ ہی ٹائم اینڈ تھی چکے تے او دور تک نہ تک او بہار کھڑی تھی او سامنے تے باقی گندم نہ ماشاءاللہ ہی ٹائم ہفتے دار دی بعد گندم بھی تقریبا کٹی جان دے قابل تھی ویسی ہر پاسو تک

آ گئے اسیں ماشاءاللہ دوبارہ ہائی اسکول جلابو خاکی دے قریب بالکل پراڈو کو دوبارہ اسیں کھڑے نے پئے تھے ماشاءاللہ اسی دو چاچا آیا کھڑی سی ریڈی والا تے ماشاءاللہ دیکھو سونے سونے فروٹ تھے چاتی ودے جوان چاچا مالٹیں دا ریٹ کیا ہے پہلے دسا 140 تے امرود 120

رستے دے وچ آندے تقریبان شجاع آباد کنیں پندرہ توں اٹھارہ کلومیٹر دے فاصلے دے اتے تاں تہاکوں اڄ اتھوں دی سیر کرائیے ماشاءاللہ بہت وی آئی پی علاقہ ہے ایویں سمجھو شہر ہی ہے جیڑھا جو تہاکوں پتہ ہے دیہات دے وچ نا ہک چھوٹا جیاں قصبہ ہووے تے اوندے وچ کاروباری مراکز زیادہ ہوون کاروبار زیادہ تھی ونجے تاں اوکوں اساں شہر آہدے ہیں اساں دیہاتی لوک اوکوں شہر آہدے ہیں کیونکہ اساں خود وی دیہات دے رہݨ آلے ہیں تاں جیڑھی وی چیز اساں گھنڑی ہووے اساں شورے آباد دا رخ کینسے کریندے اساں جلا پو کھاکھے دا رخ کریندے ہیں کیونکہ جیڑھی ساکوں چیز شورے آبادوں ملی ونجے تاں ساکوں اتھاں ونجنڑ ضرورت وی کینی ہوندی اساں صرف جلا پو کھاکھی ویندے ہیں اتھاں ساکوں او چیز مل ویندی ہے تاں ماشاءاللہ تہاکوں اج اساں جلا پو کھاکھی دا وزٹ کرویسے خاص کر جیڑھے جلا پو کھاکھے ہلن تے خاص کر جلاب او کھا کھیتو ساڈے دوست بھرا جیڑھے غیر ملک راون آلے ہن کومنٹ سے لازما دسیسو تہاکو ویڈیو پسند ائی اے یا کوئی نی ائی تاں اج دی ویڈیو تے تھیں کریں پے اینڈ امید اے کہ تہاکو ساڈی اج دی ویڈیو اچھی لگی ہوسی اگر تہاکو ساڈی اج دی ویڈیو اچھی لگی ساڈے چینل کو لازما یار سبسکرائب کرے ہچا بھلا تھیوا اے تاں انشاءاللہ ول نویں ویڈیو دے مل تد تک اللہ حافظ۔